Siz qaydan bizge keldiñiz? Şeerden keldim, Aqmescitten keldim. Sağ oluñız, teklif, davet ettiñiz, mına keldik. Sağ oluñ, balalar. Ya siz qanda doğduñız? Men doğdım, Ayder, Uzbekistanda, Yangül şeeri, Taşkent, Uzbekistanıñ paytahtı, Taşkent şeerinden yaqın, otuz kilometrda Yangül şeeri bar. Men anda doğuldım, yetmiş altı senede, mana doqsan seneci sanda yaşap keldim. On dört yaşında bala olıp, mında keldik qorandamıznen. Mına, endi otuz bir yıl Betanda yaşaymız, Allağa şükür.
Yangül, bu qayda? Yangül, Özbekistanda, qızım. Özbekistan, Taşkent oblastında Yangül şeeri, otuz kilometre Yangül şeeri bar, kiçkene şeercik. Ya, sizler bilmidirsiz, no, büyükler bile, anda çoq adamlar östü, büyüdi. İşte, anda qırq dört seneden qartlarımıznı sürgün etken vaqtında çoq adamlar anda tüşti, ya Taşkent oblastında, işte, qarbamlar, bitamlar. Mına, işte, sürgünlikte doğğan balam men de, men de yetmiş altıda doğdum Yangülde. Mına böyle. Öyle. Siz qayerde oqudıñız? Oqudım, qızım, Yangülde oqudım, mektepte. Muzık, muzıkalnıy mektepke bardım. Babam alıp bardı. Pek istedi men kemaneci olğanım. Men çoq sevmedim, amma soñ öyle oldı ki, sevdim, men de zenaatım oldı. Öyle, babam seçti kemane nesin, pek istedi, aves etti men kemane çalğanıma. Anda oqudım, bunda keldim, muzık, muzıkalnıy uçilişega kirdik, doqsan bir senesi, doqsan birden doqsan beşte oqudıq. Ana öyle oldı. Qırım, aa, Uçansu ansambl bar edi, çoq yıllar anda çalıştım, çaldım Uçansu ansamblden, Arsen Osmanov, Ali ağa Alimov rametli rebellikte. Soñ Qırım anda, ansamblde çalıştım doquz yıl. Server ağanıñ, kak uğratladın, işte, ana öyle, atı yerde çaldıq, çalıştıq, qısmet olsa ileride de, Alla qısmet etsin, Vetanğa, Vetanda çalmağa, nasıl aytayım sizge, işte, boynumıznıñ borcu, bunı halq avalarımız yoq olmasın, türkülerimiz, avalarımız çalınsın, yırlansın, mına sizler, yaş balalar, Bu şeylerni epsini körip, sizden daa yaş balalarğa aşlap, ana şu yoq olmasın bu bizim medeniyetimiz, bizim türkülerimiz yoq ola, avalarımız. Men çoq ister edim sizlerde aşlamaq bu sevgini. Çoq niyetim bar. Çünki özümde de üç dene oğlanım bar. Olar da, birisi bir zamanda piano çalğan edi, muzıkal mektepte, ekincisi trompeti çala, saksofon çala. O da avesete işte, özüne köre tatar avalarını, özümizin qırımtatar avalarını çalmağa. Onıñ içün öyle.
A siz yahşı oquydınız mektepte? Bir qarar oquydım, balam. Yahşı, yahşı oquydım. Ya, siz de Eñ sevimli dersleriñiz barmı? Dersler bar edi. Men çoq sevedim, çirçeniya, risovaniya çoq sevedim, fizkulturağa, futbol oynamağa pek sevedim. Men vapşe balalıqtan futbol, futbolcı olmağa aves ete edim. No, babam netmedi. O da özü futbol seve oynamağa i futbolnı da seve baqmağa, no, istemedi men futbolcı olğanım. A men balalıqtan isteydim futbol oynamağa, futbol baradı. Mına, tizlerim yara-yara ola edi. Soñ. Soğup netip davay kemane çal. No, doğru, futbol yahşı, ama no, otuz, otuz beş yaşında bite o. Qırq yaşına cez çalas, netesiñ, ça, çapqalaysıñ. A bu, ebet, başqa medeniyet, bu başqa neler. Onıñ içün böyle. Ya sizde, a, sevimli ocalar bar edi? Bar edi, qızım, bar edi, bar edi. Birinci ocam, e, mektepte. Qırımtatar edi. Nu, adı Zoya Aleksandrovna. O, Yangülde o apaynı er kes tanıy edi, bile, sağ-selâmet, Allağa şükür, bar bunda da, baya yaşta. Birinci ocam o, qaldı aqılımda, işte, onı iç unutmayıq. O ocam, kemane ocalarım, Enver ağa Şerfedinov büyük iz qaldırdı. Men oña çoq sevedim çalğanı, pek begenedim, oña baqıp suqlana edim. Bala olğan vaqtımda yanına yüre edim. Ana, İbraim ağa İpekçiyev bar, sağ-selamet, Allağa şükür. Mına olar çalğanda bizde Yangülde ştanda, bala, men ufaq, kiçkene bala edim, men meraqlana edim. Bular toyğa baralar, men netem, ya bir soy-soplarımıznıñ toyda, illa barıp, bularnıñ ortasına kirip, bir alet alıp, ya çala edim, bir şeyni ayata edim. Meraqlana edim. Enver ağa, soñ İbraim ağa bar, Egizov. Onnen de zanimatsiya etken vaqıtlarımız oldı, sağ olsun, o da ögretti. Arsen Osmanov ocam, Alim ağa Osmanov, Refat ağa Osmanov, türküciler, olar da çoq ettiler. Lâver ağa Osmanov, işte, er kes birer, birer, birer adım İbraim ağadan çoq şeyler ögrendik. Aile bugün ögrenemiz. O çoq büyük, pek büyük çalğıcı, usta turbacımız, namlı turbacımız. O adamın gece kündüz çare olsa yazmaq kerek. Çünki bu dünya doğru, hepimiz, hepimizin bir künümüz bar, no qaldırmaq kerek. Qaldırmaq kerek, yaşlarğa bilsinler. Siz de biliñiz, özüñizniñ balalarıñıza, torunlarıñıza aytırsız, mına, böyle-böyle adamlar bar edi, böyle-böyle insanlar bar edi, böyle-böyle çalalar, çala ediler. Biz meraqlana edik bala olğanda. Mına, siz de meraqlansañız, men quvanır edim.
A siz özüñiz muzıkanı uydurasıñız ya da nasıl? No, uydurğan vaqıtlarımız da ola, toylarda uydurasıñ işte anda, no, Özümiz taqımımızdan çalamız işte. Birisini eşitesiñ, ocalardan işte aytqan, aytıp keçken adamlardan ögrene edik. Şu, onda kütmege, devam etmege niyetimiz bar. Onıñ içün öyle. Olardan ögrenip çalamız ögrenişlerimizden. Ya sizde sevimli türküler bar? Bar, qızım.
Bu bir, bir dene türkü yoq, sevilmegen. Çoq türküler sevemiz, qıyın aytmağa şimdi bir dene seçmege. Küzde yapraq, arabalar, Arafat dağı, bu türküler episi güzel, episi, epsiniñ tarihı bar. Bir de birisini ayırmağa imkânım yoq, işte mañ, epsini begenem. No, faqat eti, Qırım özümizniñ türküleri, avalarımız olsun. Netem işte, begenem qırımtatar türkülerini, özümizniñ avalarımıznı.

Toylar, neler işte, kontsert çalğanda kontsertlerge çoq bara edik. Toylarğa şimdi tekaran bu zaman deñişti, vaqıt bar işte, tekaran ayıramız qorandağa da, Allağa şükür. Ğururlanasıñız özüñ qorandanen? Qorandandan ğururlanam, ebet, ebet ğururlanam. Terbiyalayım balalarnı, yahşı balalar ötsünler, ösip çıqsınlar, terbiyalı. Balalardan ana tilden laf etemevde, kiçkene altı yaşında, on. Temiz tatarca laf ete, rusça bir laf qoşmay, mahsus. Maña bir ayta, men, yoq, balam, deyim, öyle laf etme, böyle laf et, laf ete, diñley, Allağa şükür. Maşallah. Maşallah.
Ve siz öz eşinen ğururlanasıñız? Ğururlanam, qızım, ğururlanam. Maşallah.
Ğururlanam.
Çünki bunda birisi yapmaq kerek. Yapmasaq, kim yapacaq? Çalmaq kerek, aşlamaq kerek balalarğa. Tatar özümizniñ avalarımız yoq olmasın. Qaytarıp aytam, no, pek ister edim, Çünki çoq belli insanlar bar edi, olarnıñ adlarını da aytmaylar endi, unuttılar desek olacaq. No, olar çoq şeyler saqlap, qaldırıp ketirdiler bunda Vetanğa. Biz bunı endi unutıp başladıq. Bu yaramay, şeymen bellesem. Biz özümizniñ medeniyetimizniñ, özümizniñ avalarımızniñ, türklermizniñ ğayırdan tikletip, balalarğa aşlamaq kerekmiz.
Ayasız, episi alet, episi. Aletlerden, oğlum, Ayder, kemane çalam, kime de bir piano çalam. Bir zamanda truba da alıp gama ögrengen edim. Çünki truba sesini pek sevem. Babam truba çala edi bir zamanda, işte İbrayım ağadan dostlar. Bir orkestrde tap altmışıncı seneleri fotografiya bar edi. Truba sesini begenem. Aytam da, vot men üyle o horonda da östüm. Babam özü çalğıcı olmadı, no seve edi dostları çalğıcı. E men de işte mağa aşladı. Postoyanno magnitofonda kassetalar, toylar, zapisler, işte o vaqıtta studiyniy zapisler yoq edi, az. Ana olarnı diñlep, diñlep, diñlep, toylarğa barıp, mıtlaq. Çalğıcılarnıñ yanına barıp diñleysiñ türküni, avanı, begenesiñ, soñ isteysiñ çalmağa özüñ yavaş-yavaş ögrenip, öyle ögrenip keldik, Allağa şükür. A ne içün siz epsiz çalı aletlerden seçtiñiz kemane? İe. Ayder, onı oğlum, babam seçti. Men çoq, aytam da saña, men çoq begenmedim başta, yaş olğanda, no, epimiz şaşmalağan vaqıtlarımız ola işte, bir şey begenesiñ, bir şey begenmeysiñ. Baba, dey, men çalmaycam kemane. Yoq, çalacaqsıñ, dey. Yagul, yoq, baba, men çalmaycam kemane, begen, men truba çalayım, akkordeon çalayım. Yoq, Eduard Anatolyiç Galâr, Galâr bar edi, hoca, muzıka mektebinde, esli-başlı adam, endi keçindi. O bek nemse edi o hoca, bek aqıllı, mına İbrahim ağa bile tarif eter sizge, aytar, Öpekçiyev İbrahim ağa, hoca talebesi. Babama da ögretti o adam. Keldik muzıka mektebine i ayta, babam ayta o adamğa, bu balanı baqıñ, dey, eger bir şeyge nesi olsa, Baqıñ, ya olacaq olsa, aytıñ olsun, olmayacaq olsa, aytıñ olmaz, men ne siziñ başınıñ aylandıram, ne o balanıñ başınıñ aylandıracam. Soñ o adam alıp kirdi, meni elimden alıp, sınıfqa, bir dana kitabı i bastı bir nota. Soñ maña dey, tap. Men taptım. Daa bir şey yoq. Soñ başladı elinden etmege. Maña. Meni tekşirdi. O biçün çıqtı, ayttı, bu bala da bar olacaq, zanimatsiya etse, kemane de çalar. Soñ babam mahsus kemane, öyle de gittim kemanege. Ya sizge bu iş qolaymı? Yoq, kemane çalması qolay degil, qızım. Kemane, men bellesem, eñ ağır, bekim olmasa da, no eñ ağır instrumentlerden biri. Çünki kemane bu pek ince. Bir kün çalmasañ, özüñ duyasıñ, ekinci kün çalmadan. Eki kün çalmasañ, üç kün çalmasañ, uje adamlar sezeler señiñ çalmağanıñ. Künde eki saat çalmaq kerek, eki-üç saat zanimatsiya etmek kerek. Bu ağır çalğı alet içün zanimatsiya etmek kerek. Sorañız, daa ne bar, aytıñ. Ne isteysiz bilmege? Asasan qorantadan, qorantada sizden ğayrı ve babadan ğayrı daa çalğıcılar barmı? Bir zamanda qarbabam çala edi, anamın babası kemane. Olar Akkürganda yaşay ediler. Qarbam rametli adı Salim Zakirov, Zakir oğlu Salim, Salim qarbabam. Bek çalıq adam edi. Bek öyle. No, bek sevedi tatar, özümüzniñ türkülerini, avalarını bek neter edi. Mahsus barıp sumarlay ediler baştaq toylarda. Şimdi toylarğa oşamay. Başta toylarda şabaj bar edi degen şey. Mahsus avalar aytılardı. Altı, yedi biytli türkülerini mına ayttım. Şimdi bir eki beytni aytalar, boldı, vse, bundan bite episi. Türkü aytıla edi, avalar, şabaşlar bar edi o zaman. İ qarbabam o şeylerni körip, o da maña aytadı, balam, ana Enver dayını çal, Enver ağa dayını çal, Seyfedinov. Onıñ içün olar dostlaşa ediler, bir birini bile ediler. Olar bizim bütün toylarımızı çalıp kediler, ğaripler işte, ana öyle qıyın vaqıtlar bar edi. Ebet, onıñ teli bar, onı Nesi bar, şimdiki zamanda qolaylı, er şey bar, toko çal. A başta ne instrumentler bar, kemaneler yoq, faneradan kesip, qoşnetler kleyt etip, işte bir kemane parlana edi, toyğa bara, ekinci künü remont yapa, soñ kene bara, no öyle zamanlar bar edi. Elmar ağa, mına kemane, bu sizde bir kemane ya da çoq sizde? Qızım, bu kemanen tarihı bek, aytsam, buğa saatlernen laf etmek mümkün. Kemaneler bar, altı-yedi dene kemanem bar öyde. Bu dört strunalı standart kemane, beş strunalı soy da bar öyde. No, olar zamanına köre, bugün zamanğa kelişe. Dört-beş dene kemanem bar. Bu kemane, bunıñ tarihı bek neme, İbraim ağa aytmaz ki, acayip. Bunı köresiñ, nesi bar artında? Dülber.
E, bu toqsan beş senede alınğan kemane, biñ doquz yüz doqsan beşte şu yerde mında oquğanda, oquğan zamanda satıp alğan edi babam. Bu bayağı parağa alınğan kemane. A bu birinci ya yoq? Yoq, oğlum, bu birinci tügül. Men muzık, muzikalnıy mektep, uçiliçanı bitirgen soñ, babam niyetlendi yahşı bir kemanya almağa, çünki men başladım toylar çalmağa. Doqsan eki, doqsan üç senelerden uje toy başladım. Başladım tekaran özüm kapik, kapik cımağa. Babama ayttım, yahşı kemanya kerek, toylarğa çalasıñ, sesi yahşı olmaq kerek. Bu kemanya, yahşı kemanya, bu italyanskiy usta yapqan, bir zamanda restavratsiya olğan kemanya. Bunı Öyle moment, öyle vaqıt oldı, menden hırsızladılar bunı, kemaneni. Da, doquz yıldan soñ kene qaytıp keldi, Allağa şükür. Mına, şimdi kene ondan çalam, mına eki yıl oldı qaytıp kelgeni. Tapıldı, Allağa şükür, taptıq, endi çalamız. Ana öyle. Ya bu şişikler nege kere? Bu şişikler neteler, tellerin çektireler, stroy, mına, strunalarnı, stroy. Mi? La, re, sol. Nastroyka etesiñ, i çalasıñ. U toçnıy nastroyka yapa ki, mane, er yılda bir kere tellerni deñiştirmek kerek, çünki olar neteler, soñ sesi yaramay çıqa. Deñiştiresiñ. Yayın bu at quyruğından netken, netilgen, bunı da bir yılda, eki yılda bir kere deñiştireler, qoşalar, remont yapalar. Nu, ustalar bar. Özüm de netlem, tırışam ögrenmege, çünki er daim, er vaqıt olarğa barmağa vaqıt da çoq olmay. Kimlerde bir toyda da bozla yaylar, eki dene, üç dene bar, işte yanıma da bar. No, toylarğa, kontsertlerge barğanda yanıña er şey olmaq kerek. Kontsertlerge barğanda daşı bir dene daa kemanem bar edi, çıqıp tım-tım çala edik. Üze tımtımğa ayrı bir stroy yapmaq kerek, onıñ içün öyle de olğan momentler olğan edi, Qırım ansamblinde çalışqanda, ek dene kemanıñ kontsertke bara edim, alıp bara edim. Yanı öyle. Sorañız da, ne meraqlanañız, aytıñ. Ya bu
yay sizde ne qadar ola? Mende,
bu da eski yay, bu Almaniya. Ana, bunda yazılğan, firması bar. Bulardan mende dört tane. Buların farqlı neleri bar, uzunlığı. İ, yengilligi. Men sevem ağır, ağırca sesi yahşı çıqa, qaba. Nu, endi alışmaq kerek. Başqa bir kemane, egne usta alsa, çalsa, farqı olacaq sesinden. Mına, men çalayım, başqa ses. Başqa kemane calsa, bu kemaneni uca sesi başqa türlü çıqacaq. Onıñ içün adam er şeyge alışa, alışqan soñ özü bayağı çalğan soñ netesin işte, alışıp ketesin. A ya nasıl çalğı aletinen kemane eñ yahşı ses kete? Dareden.
Kemane, dare, öyle ayt, türkilerde de bar. Satırlar, kemane dare, soñ akkordeondan yahşı çıqa kemaneniñ sesi, qoşıp baraber çalsalar, öyle sesleri yahşı çıqa. Elmar ağa, ya siz bizge bir şeyler çalmağa mümkünmi? Mümkün, qızım, mümkün. Dareden yahşı çıqacaq. Çünki kemane anası, dare babası, deyler, öyle laf bar bizde, çalğıcılarda. Men sizge. Canlı çalmağa isteyim, çünki televideniye bu, böyle meşur bir şeyler, zapisler de ola bilir, başqa şeyler de ola bilir. Canlı, bunı nas sesi çıqa, böyle çalmağa isteyim. No, çağırmağa isteyim sizge, mağa İbraim ağanı zil tutmağa. Belli meşur trubacımız dairede çalmağa men netem, çağırmağa isteyim, niyetlenem. İbraim ağa mağa zil tutsa, men pek quvanır edim.

Pek dülber avalar edi. Men begendim Vikimaneni ve Dareni. İbraim ağa, mukün sizni davet etmege? Welcome.
Qısmet olsa, kelecek yayınğa İbraim ağanı davet etersiz. Kelir. Men alıp kelirim, söz berem. Mına şimdi Ayet dersleri programması. Elmar ağa, aytıñız bir-eki söz balalarğa. Balalarğa ne aytayım? Balalar yahşı oqusınlar, qızım. Oquñız, tarihını yahşı biliñiz, tiliñizni yahşı ögreniñiz. Telefonlarda azçaraq oynañız oyunlar, çın çarğa çıqıñız, netiñiz bir-biriñizden, bir-biriñizi körüñiz, yahşı mekteplerde oquñız. Balaman yüksek derecelerge ösip, men niyet etem, Alla qısmet etse olursız, bizim halqımız, balalarımız köterilsin, biz olardan da ğururlanayıq, sizlerden, epimizden. Mına öyle niyetim bar sizlerge. Ögreniñiz, ögreniñiz, ögge, ögge, ögge!